Thobela, ke a le itumediša, ke a le lotšha, ke re mošate, go se moya ka Doctor Mmakgabo. Le kgone ke rata gore re bolele ka tsela ye nngwe e le gore badimo ba rena ba kgona go bolela le rena ka yona, tsela ye nngwe e le gore mangwele a rena a kgona go bolela le rena ka yona. Last ke le boditše gore mangwele a rena le badimo ba rena ba bolela le rena ka tsela tša go fapana. ka bolela ka ntho ela gore ba ka bolela le wena ka tsela ya dinomoro mo e le gore o kgona go lora dinomoro goba wa hwetša o kgona go bona nomoro e itseng gantši le gantši e ra gore nomoro yewe e na le molaetša o e leng gore o tla go wena o e tla go mangwelwe a gago e ka ba ntho e le gore ba ra gore o e tlhokomele goba ntho e le gore ke ntho e botse e tla ka ra bophelo ba gago goba ke ntho e le gore ba rata gore o e dire and then ka tlhalosa gape ka ebile le tseba gore ke setse ke thomile ka angel number one ke boletše ka yona beke ya go feta ba ile gore ga se le e bone le ka e bona gore le tsebe gore na go bone um number one o ile gore ile goba o e bone kgafetša kgafetša e ra goreng so re tlo dira angel number two gana mo bekeng yona ye and then ke boletše gape gore badimo ba rena ba kgona go bolela le rena gape ka dinonyane kgotse le gore go bona nonyane e itseng e na le molaetša nonyane eoe e ra se sengwe gomme ka bolela gore re tata re tlo bolela ka dinonyane ka gore go na le di eh, di-spiritual dream i mean spiritual birds di-spiritual birds ke di di kore dinonyane tše e le gore ke di ke kore di emela mangeloi goba badimo jalo le jalo dinonyane tše e le gore kgwetse di tla go rena di re fa melaetša ye nngwe nonyane e phela e tla mo go wena goba e phela e tla e kokota mo lefastereng la gago everyday ya e dula kwa lefastereng ya kokotanyana mola eh, glasseng ka, ka, ka, ka molongwana wa yona goba nako tše dingwe ebile e kgwetše fihla kwa ya thoma ya nolla everyday o kgwetše le gore e nonyane ela e emela o mongwe wa eh, your loved ones o le gore o tlhokofetše and then wa tla o tlo go bona then ka bolela gore ge go setse bona dilo tša mohuto mso o theletše intuition ya gore na intuition ya e go botša eng goba le ditoro check gore na o ka ba o lorile eng goba bošego bo botlang theeletša ditoro tša gago ka gore di ka kgona go translatela tša go botša molaetša o le gore o tlišitše ke yone nonyane yela and then ke ke le botse gore go na le badimo ba kgona bolela le rena pele ka diphoofolo tše dingwe a ke re ka re bolela gore go na le tše di bitša re ke totem animals mare ka letlha botša gore re tla re tsena mo go tsona ka etee ka etee a ke re and then ka ra list ele ya ya, ya, ya tšona tsela tše le gore badimo ba bolela le rena ka tšona ke boletše le ka di-feathers ka re badimo ba kgona go bolela le wena le ka tsela ya ya mafofa mo e le gore kgotse le gore o phela o bona mafofa a dinonyane wa kae kae wa sepela o ye o sepela mo strateng o kopana le lefofa šele lona la khala e itseng neneng neneng o tšwela ka montle o tšwa ka mo ntlong o tšwela ka mo ntle o kopana ka lefofa la kgale e itseng jalo jalo phela ba bona o bona mafofa gafetša gafetša tseba gore mafofa ao a dinonyane a na le meaning ya ona so today ke rata re bolele ka lefofa le le tšhweu gore go bona o phela go kopana lefofa le le le tšhweu gafetša gafetša le ra goreng goba nako tše ngwe ka mo ntlong wa kolomaka gore o bona lefofa le le tšhweu ka mo ntlong ga o tsebo rona nonyana ona e tsene kae nako mang So lefofa lewe le se ke la go tšhoša. Wa hwetša o le bona, o thoma o nagana gore mohlomongwe go na le selo ka mo ntlong goba ke meleko goba ke eng. Go a kgonagala gore dilo tša go tshwana le mafofa di tle mo gaufi le wena goba o phele o kopana le tšona e le ntho e le ya gore ke mangeloi a gago. Ba leka go bolela le wena, ba leka go fa melaetša e me itseng. So today ke rata re bolele ka lefofa le letšhweu gore na ge o šetše o le bona le ra go re'ng. okay go setse o kopana le lefofa le le tšhweu mohlomongwe o le bona ka mo ntlong goba mohlomongwe o le bona ka mo ntle goba le ka ba gana mo strateng mo ka le bonang gona as long e le lona le le tšhweu o tsebe gore le go botša ka um spiritual awakening ge e le gore o na le dimpho tša semoya. and then lefofa leo le šupa se sengwe godimo ga dimpho tša go tša semoya e ka ba ntho ela spiritual awakening ba gaešo bolela ka, ka, ka, ka tsela tša go fapana spiritual awakening e ka ba ntho ela gore a kere o na le spiritual gift o belegelwe le sona mara wa kgwetša le gore all along o bo sa kgone go bona ba le bo bona nako tše ngwe toro tšela di ba le go tswalelega and then ya rago ntho ela gore spiritual awakening se go bontšha gore ditoro tšela di thoma go bulega o thoma go lora ebile ga o sa di lebala goba nako tše dingwe ebile ke intuition ela ba thoma go bolela le wena kudu ka intuition yeo go ra gore theeletša intuition ya gago le ka go gopola ditoro tša gago o di tlhokomele go ra re ba go botsa gore le theeletša ditoro kudu re bolela le wena ka ditoro o se ke wa di ignora go na melaetša le gore ba o romela yona so and ebile ya ba le ge le spiritual awakening e tla go botsa gape le ka dijo taba dijo ke bolela ka mehla ntho e kgolo e le gore e tswalela um dimpho tsa rona tsa semoya ke dijo pele re ka tla ra ya kae kae ke dijo dijo tse re di jago re fetsa re ja dijo tse le gore ga di a tlhweka re fetsa re ja dijo tse le gore automatically di re tswalela moya ka baka la dijo tse one tseo di re tswalela moya ke tsona dijo tsela tse di bose tsela re di ratago tsela tsa go ba le taste tsona di-spices tsela re apeyang ka tsona Ke tšona dilo tše di re tswalelang moya mara yone di dira gore dijo tša rena di be bose re ipshine ka tšona so ya ba gore ke yona nako e, e spiritual awakening ka ke boletse ka re spiritual awakening se tsamaya ka tsela tša go fapana e ka ba ene o ya one gore go no bontšhane gore di-chakras di a bulega moya wa bulega badimo ba re bolela le wena jwalo le jwalo and spiritual awakening ke ntho e ka ba ntho e ya gore nako e nngwe kgwetse e le gore ke mo e leng gore dinako tsela tša gore o phethele badimo bao motlho mongwe ebile a di sa le kgole ka mokgwa owe then ba go lemoša akere then o swantse o tsebe gore okay ke swantse ke tlhoeke cleansing ke e dira gafetša gafetša gore ke kgone go receive di-message ka mokana ga tsona ge badimo ba etla ba re sepela yo gore phethela ke kgona go kwa molaetša ola gabotse ke kgona go bona gabotsana fela gore na ba re ke kae ga o tlo kgwetša o confusa ditoro tšela ge ba etla badimo ba bolela se wena ebile o setse o e translate ka tsela e le gore ga se yona ke yona spiritual awakening so ya ra gore go kopana le lona um lefofa le la mola le letšhweu then thoma go theeletša intuition ya gago e theeletše kudu ge e bolela le wena o phethe ka mokgwa ba re o phethe ka gona ka gore ge ba ka re ba bolela le wena ka yona intuition wa kgwetsa le gore wena ga o ga o phethe ka mokgwa owe ga o followe intuition ela automatically badimo ba ba dirang ba ngala ba sepela ba ka sa tlhola ba sa tla go wena ba bolela le wena ene ebile o theletše le tsona ditoro tšela di bohlokwa ka gore ba tla tla go wena ka ditoro ba o fa melaetša wena wa ignora toro tšela goba mohlomong o le o di lebetše ba boa gape nengneng ba itliša toro e la gape wena wa e lebala ba itliša gape nengneng ka tseleng wa peitseng wena wa e lebala then mafeletšo badimo ba dirang ba ngala ba sepela ka gore ba leka go bolela le wena wena ga o nyake go ba theeletša okay sa bobedi ka mokgola e sa number two e sa e sa ya go number one ka mokgono la number one ke boletše ka spiritual awakening ke boletše ka di-spiritual dreams mo number two ya ba gore o tsebe gore go le bona ke ntho la gore badimo bao ba leka go batamela gaufi le wena ba go bontšha gore re nyaka go tla mo gaufi le wena ba go bontšha gore re rata go bolela le wena re a leka gore re bolele le wena ke mo e le gore o tlo kgona go theeletša gore na okay ge ge ke bona ke phela ke bona lefofane le letšhweu le mpontšha gore badimo ba ka ba leka go bolela le nna a nna ke a ba kwa na go ka kgotsa le gore go lora gona wa lora mara wa di lebala then ke bothata goba total ga o lore and o leka go theeletša intuition intuition ya gago e bolele le wena then ke mo e le gore o tlo boela back wa checka dijo tšela o se ka kgwetša bošego e le gore wena o ja dijo tše e leng gore di go tswalela moya goba even during the day o ja dijo tše e le gore di tswalela moya gore a re thoma go followa diet ela badimo ba e nyakang gore o kgone kwa eh, the message o tlišang ke ke badimo ka lona lefofa le le tšhweu and then o make sure gore mmele wa o ba gabotse o dire cleansing ya gago o tlhape ka dilo tša protection gore o kgone go kwa ge badimo ba bolela le wena gape ebile o tlo checka lelapa la gago gore na ke nnete na badimo ba ka ba kgona go tsena ka mo lapeng la ka na ga ba šitiše ke selo na ga ona di any negative energy tše le gore di tlo ba šitiša gore ba tsene ka lapeng gore ba kgone go mpha melaetša na okay number three Gape ebile e mina gore go ka kgotšela gore mohlomong ka mo familing um go na le motho mongwe le gore a se gale a tlhokofetše motho e le gore o bo le close le yena goba e ka ba mogwera goba motlho mongwe ke motho o berekang le yena o bo le close le yena o motša bjale ka you know sesi buti jwalo le jwalo a kere go ka kgotša gore motho ga se kgale a tlhokofetše and-e o sa kwele bohloko the minute o thoma o bona lefofa lela o tseba gore le dirang la o kgothatsa la go kgothatsa ene ebile ke sešupo sa go bontšha gore um mothola kore o tla go wena go botsa gore o se ka kwa bohloko amogela ka gore le ke sepetse mo lefaseng but lefaseng la semoya ke gona ene ebile ke tla kgona go tla go wena ke tla kgona go tlo go etela so ke ntšela gore mothola o leka go comforta gore tseba gore ke gabotse mo ke leng gona so le wena e ba gabotse lokolla pelo ya gago se ka kwa bohloko a re go e kwa bohloko o e busy o ntelela o dira gore tsela tša ka di tswalelege ke palela ko bona kganya ke palela ko bona seetša so go ra gore e, amogela gore motho la o tsamaile amogela gore motho ya le ga sepetse ga a nape a le kgole le wena O amogela gore mothula o ile to a better place. O dira so o mmulela ditsela, o kgona go bona kganya, a kgona go ya into the light, a robala gabotse. And then gape go le bona lona lefofa lela e le gore go na le motho o mongwe a ka mo famileng e eh, kore this time ebile e ka no ba motho e le gore ebile ke kgale a tlhokofetse maybe e go botsa ka your past loved ones batho ba ka ga ba e le gore ke kgale ba tlhokofetse and then o kgwetse o le bona kgafetša kgafetša e ka mina gape gore Ke sešupo sa go bontšha gore mo ba leng gona ba thabile e bile ba thabile ka wena. So nto e kgolo gore go le bona lefofa lela go ya le ka dinumber tsela ke boletseng ka tsona ka ge ntho e ka mina dilo tše dintšhi at the same time mare gore o tsebe gore na e mina eng go botlhokwa gore o theletše intuition ya gago immediately go e bona lebelela theletša intuition ona intuition e go botša eng ge intuition e sa bolele wena Theeletša gape le di-thoughts. Ke eng ntho e le gore e tla ka mo monaganong wa gago ka yona nako ene o bonang lefofa lela? Ka nako ngwe o ka re go le bona immediately wa nagana ka mogwera o la gago la sala tlhokofala neng neng. Mme bo na le bo ma-five years a tlhokofatše immediately wa tlela ke yena ka mo monaganong. Go ra gore wa go bontšha motho ola gore Mogwera, ke na le wena, ebile ke ya go, ke tlo go etela, ebile mo ke leng gona ebile ke thabile. So wena o swantse o theeletše intuition ya gona e go botša eng. Ge intuition ya gago le di-thoughts tša gago di ka se go botše selo ka seo sebaka, akere o, o theeletše gape le di-feelings tša gago gore na how are you feeling ka nako e le gore wena o bona lefofa leoe. A na o thabile na, a na o nyamile na. Then o tlo kgona go tseba gore na message o leng kua lefofeng lela o ra go reng. and then ge o sa kry di answers godimo ga dilo tše tše tharo tše ke mo e le gore bošego o robetše ke mo e le gore swantse o theletše tsona ditoro and ya boela back mola ke rego ge ditoro e le gore wa di lora wa di lebala goba wa lore total then go ra gore go na le dilo tše di tswalegileng spiritual gift se tswalegile di-chakras di tswalelegile le ka gore wa di bula o di bula jwang ka o ja dijo tša maleba ka o dira le yona cleansing ke e way ya go bula di-chakras tša gago and gape le o dirang lo ke grounder then o tlo kgona go kwa melaetša ewe o tlo kgona go understanda gore na lefofa lewe ge le tla mo go wena le mina goreng and-e ebile ge le tlile mo go wena lefofa le le representa mang ka re ga badimo ba gago goba ka ra manyoloi a gago goba motlho mongwe ka re ga batho ba e le gore ba setse ba fetile mo lefaseng o bo le close to bona motlho mongwe be le um you know bagwera batho ba ba tšanywa le ka um kore motlho mongwe motho ane bo bereka le yena le le very close jwale le jwalo ya ba gore motho ola o thoma go go tlela mo diponong then o kgona go tlo go fa melaetša go botsa se sengwe gore na um o ra goreng ga e tla go wena okay and go le bona gape lona lefofa lela le ka mina gape gore yena motho o ne la tlhokofetšeng ka mokgwa ne ke rileng o robetša gabotse go ra gore ebile o mo leseding okay and then go le bona lefofa le la gape le le tšhweu e ka ba sešupo sa go bontšha gore badimo ba gago mangelo a gago ba go protectile ba go šireleditše ebile ba go tlhokometše ba go bontšha gore re go tlhokometše re go gadile re na le wena 24 hours a go na le moleko o tla fihla mo gaufi le wena tseba gore re go protectile so and then ge ba o protectile jalo ge moleko o e tla o tlo no tell tsona intuition ba tlo no go botsa gore tlhokomela eng eng ka tsona di-thoughts tlhokomela eng eng tlhokomela motho o mosolo moso jwalo le jwalo and then go le bona lefofa lela gape le le tšhweu le ka mina gape gore badimo ba ba go bontšha gore kore ke sesupo sa gore o be at peace kry-a khutšo maybe o kgwetše le gore you are going through some things ka nako tšeo o na le mathata a maitseng e ka ba mathata a ditšhelete e ka ba mathata a di-relationship e ka ba mathata ka mešomong jwale le jwalo so ba go bontšha gore kry-a peace ba nyaka gore o be at peace ke ntho e ba e nyakang because go o tshwenyega o e na le mathata le bona ba sa kgona go robala gabotse ba kwa bohloko ka wena and ba leka go go thuša so le gona o tlo no theletša molaetša e le gore wa tšwelela godimo ga yona peace e le gore ba e bontšha mo go wena gore o be at peace ba ra gore o direng o direng o direng and then ke mo e le gore ntho le ya gore connect to your soul ya tla jwale fela o kry-a nako ya gore o dule o itee e ba your own friend e ba mogwera wa gago wena ka boswena pele o ka ba le bagwera ba ka ntle ke thute gore ka nako tse dingwe o tlwaele go fela o dula o etee le ka ba fifteen minutes thirty minutes oba an hour o ke tlwaetse gore o fele o dula o etee o bolele le pelo ya gago o bolele le moya wa gago your soul then o tla bona le badimo ga ba etla ba thoma go fa melaetša go easy for wena gore o kgone go kwa melaetša yela ka gore o tlwaetse gore o ke theeletše wena ka boswena ene ebile e ka mina gape e le eh, ntho le go bontšha gore ba go bontšha badimo ba gago le mangwele a gore tseba gore ra go rata ene tseba gore ebile re o tlišetša kganya ka re ga bophelo ba gago ge ba go rata ba o tlišetša kganya go ra ntwa tshwana le lefifi le ka se go batamele ka gore ba jwale e sa e sa boela back mo la go yela gore ba o protect le bana le wena 24 hours ge ba nna le wena e ba ba o tlišetša kganya ka ra bophelo a gona le fifi le le tla batamelang gaufi le wena a gona meleko e tla batamelang gaufi le wena and then se seng gape sa mafelelo gape ebile e sa mina gore kore ba ba le ka go kgothatsa ba o comforta ba leka go kgothatsa ebile ba go botša gore o se ka tshwenyega dilo di tlo sepela gabotse mohlomongwe ka ba e le gore um go na le mošomo e le gore wa o dira goba o na le project e le gore o nyaka go e dira mara o na le di-doubt kore o fela o putša gore mara a fa gana mo a se go senya tšhelete goba a fa gana mo a se go senya nako goba a fa gana mo ga ke tlo tshega ke batho go na le ntho o e dirang mara ga o ke tshepe then ke ntho e gore ba tla go wena ba go fa um comfort ba go fa confidence ba go botsa gore e ba le confidence ke tshepe le rena o re tshepe dilo di tlo sepela gabotse then ke ntho e gore ba go bulela ditsela ba bontšha gore yona ntho ene o planang go e dira mara e le gore o na le di-doubts di-doubts tso tsa gago di tlogele tseba gore ntho o planang go e dira re na le wena 24 hours re ya go supporta and tseba gore yona ntho e nyakang go e dira e tlo ba very very successful because re na le wena so ntho e ba botsa yona ke ntho ya gore o be le faith o ke tshepe o bile o tshepe le bona badimo bao ba mangwelwe a gago gobane dilo tse o nyakang go di dira e tlo ba tsona ene mo e le gore e ka boela gape le mola go di-decisions mohlomongwe o tlo kgwetsa o le ka gare ga situation e le gore o swanetse o dira di-decisions o decide gore na o kgetha eng gana mo ga dilo tse e le gore di beilwe pele ga gago goba ke eng ntho o swanetse gore o e dire a kere o sa decide mo godimo ga yona mara a o tsebe gore o e dire o se ka e dira wa doubta then ge o le bona lefofa lela ke yone confirmation ya gore tšwela pele dira se o nyakang go se dira Decision yeo ke a good decision. E tla o tlišetša katlego. E tla o tlišetša mahlatse mahlohonolo. E tla o tlišetša success ka gare ga bophelo. Then go ra gore immediately thoma ka ntho e o nyakang go e dira ka gore o na le support ya go tšwa go badimo ba gago, o na le support ya go tšwa go mangweleo a gago. Okay, ke yona uh, the word feather, ke yona meaning ya yona. Gomme re tla kopana mo nakong e tlago ge re tlo dira khala ye nngwe gape e itseng ya lefofa re ko rena e mineng ke a le leboga le se ke la lebala go subscribe le like page ya ka le kgotle le notification bell ye nngwe gore ge ka metlha ke uploada le kgone go tseba le share le di-video di-video tša ka le batho bao le ba ratago ke a le leboga